Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu UA TV, studiyada Ukraina haberleri. Bugün yanvarnıñ beşi, cuma ertesi keni. Bu afta olıp keçken vaqalar aqqında sizlerge tarif etemiz.

Antonov ve NATO ava yolları SL stratejik yük aviataşuvlarınıñ programması müddetini üç yılğa uzattı. Devlet şirketiniñ matbuat hızmeti bildirgenine köre, Antonov alyansqa daimiy esasında eki dane AN yüz yigirmi dört Ruslan uçaqlarını berecek. Antonov NATO ile stratejik yük aviataşuvlarınıñ programmasına köre, Eki biñ altı senesinden başlap çalışa. Şirketniñ uçaqlar parkında yük köterüv qabiliyeti yüz elli tonna olğan yedi AN yüz yigirmi dört uçağı, yük köterüv qabiliyeti altmış tonna olğan AN yigirmi eki Anteya uçağı ve yük köterüv qabiliyeti eki yüz elli tonna olğan AN Balaban taşıyıcı, AN eki yüz yigirmi beş Mriya uçağı bar. Endiden soñ ukrainler valütanı bankomat ve bank cihazları vastasınen deñiştire bile. Ukraina Milliy bankınıñ qararı yanvarnıñ birden başlap quvet aldı. Vesiqağa köre, banklarğa valüta deñişimi amelleri aqqında kvitantsiyalarnı tek kâğıt tarzında degil de, amma elektron tarzında da resmiyleştirmege ruhset berile. Bunıñ yardımı ile kassa cihazları bile kerek olmaz artıq. Naqıt paralarnı cihazğa berip, onıñ yerine valüta almaq mümkün olacaq.
Tse zmine, ki buli Natsionalnıñ banku ve de neşe. Bu deñişmelerni Ukrain Milliy bankı da eki biñ on sekiz senesi iyün ayında qabul etken edi. O zaman valüta deñişimi amelleriniñ vesiqalı bir sıra talaplarını sadeleştirgen edi.
Yuqarı Radanıñ insan aqları vekiliyetlesiniñ ofisi Rusiye başqlıqlarından tevqifke alınğan qırımtatar Edem Bekirovğa tibbiy yardım köstermege talap ete. Ofis temsilcileri faalniñ ömür arqadaşı ile körüşüv keçirdiler, o, olarğa Bekirovnıñ ekiminden hulâsa berdi, ekimniñ hulâsasına köre, taqiqat tevqifhanesinde bulunuvı faal içün pek telükeli, o, atta, Öle bile. Edem Bekirov birinci gruppağa köre saqattır. Ayağı tızından aşağı taba kesip alındı. Şeker ve daa bir sıra diger hastalıqları bar. Dekabrniñ on ekisinde Edem Bekirov qanunsız sürette ilhaq etilgen Qırımğa kirgen vaqtında Rusiyeniñ mahsus hızmetleri tarafından tutuldı. Qırımğa o yetmiş sekiz yaşındaki anasını ve aqrabalarını ziyaret etmek içün yol tuta edi. Kreml nezareti altındaki Aqmescit Kıyiv rayon mahkemesi qırımtatar faali Edem Bekirovnı eki ayğa tevqif etti. Saylayıcılar içün Ukraina prezidenti saylavlarınıñ tecavuzcı memleketniñ topraqlarında keçirilüvi telükeli. Bunı Tış işler naziri Pavlo Klimkin Ukraina aqiqatı neşirine, Merkeziy saylav komissiyasınıñ Rusiyede beş saylav bölüginiñ yoq etilüvi ile bağlı qararı aqqında tefsir bergende bildirdi. Klimkinniñ fikrine köre, Riberovnıñ episi iştirakçileri FSB tazyiği altında olacaq ve repressiya qurbanları ola bile. Rusiyedeki Ukraina elçilikleri ve konsullıqlarında qayd etilgen Ukraina vatandaşları reylerini Gürcistan, Finlândiya ve Qazahistan diplomatik vekâliyethanelerinde berip olacaqlar. Tış işler naziri yazğanından alıntı, FSB ve diger Rusiyeniñ institutları öz topraqlarındaki Ukraina saylavlarına kirişmeyceklerine inanmaq içün ğayet sade dil olmaq kerek. Ukrainada nevbetteki prezident saylavları bu sene mart otuz birinde keçirilecek. Keriç köprü boyu demiryol alâqasınıñ açıluvı bir yılğa qaldırıldı. Sebep, leyha müendiseleriniñ hatası oldı. Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarnıñ meseleleri nazirliginde haber etilgenine köre, boğazdaki topraqlarnı demiryol töşemesi içün qullanmaq mümkün degil. Büyükunlar qasabası civarında çekilgen tunnel pekitiçlerini yer yılışması bozdı. Keriç boğazında ketken demir yolnıñ quruluvını bitirmek içün Rusiye Federatsiyası qoşma qırq dört million dollar ayırmaq mecbur olacaq. Siyasiy mabüs Stanislav Kılıq apishane psihiatriya hastahanesindedir. Sağlıq alıp beri coruq, bu aqta Ukraina ombudsmeni Lüdmila Denisovağa Rus zenadışı Tatyana Moskalkova haber etti. O, Kılıqnıñ sağlıq alı daa fazla baqılmaycağını bildirdi, sanki kerekligi yoq, dedi. Dekabrde Stanislav açıq mektübinde ğaliba onda Qan qıran ve rak hastalığı olğanı aqqında yazğan edi, apishane psihiatriya hastahanesinde mecburiy tedavilevden soñ oğlusınıñ sağlıq alı pek fenalaşqanı aqqında siyasiy mabüsniñ anası da haber etken edi. Amerika Birleşken Devletleri ögümüzdeki eki, üç ay içinde Ukrainağa silâ berecek ve Rusiye Federatsiyasına qarşı yañı sanktsiyalar qoyacaq. Bu malümatnı Ukrainadaki Amerika Birleşken Devletleriniñ sabıq elçisi, Atlantik Şurasınıñ müdiri Djona Herbst Azatlıq Radiosına bergen intervyüsinde bildirdi. Onıñ sözlerine köre, bu areketler Rusiyeniñ Keriç boğazındaki istilâsına cevap olacaq. Şunı. da qayd etti ki, al-azırda gemilerge qarşı raketalarnıñ ve devriye gemileriniñ berilüvi içün deliller kerekli qadar bar. Onıñ fikrince, şimdilik Birleşken Devletleriniñ Rusiyeniñ Keriç boğazındaki tecavuzına etken cevabı pek yengil eken.
Menimce, eñ yahşı sanktsiyalar Rusiyeniñ eñ büyük bankına qarşı ola bilir ya da Rusiyeniñ gemilerine Amerika Birleşken Devletleriniñ ya da Avropa Birliginiñ limanlarına kirmege yasaq etmek ve, elbette, Ukrainağa silâ bermek. Ukraina memleketniñ şarqını mudafaa etmek içün pek çoq şey yaptı, şimdi ise cenübiy tarafındaki mudafaanı peketmege kerek, hususan Azaq deñizni bölgesinde, belki de Odessa yanında da.
NASA agentligi Novıy Gorizonti seriara zondından Küneş sistemasınıñ eñ uzaq kenarlarınıñ ilk fotoresimlerini elde etti. Cihaz Ultima Thule asteroid yüzüniñ fotosını çekti, Uptima Thule dünya kenarı dep Tercime etile. Asteroid bir-birine bağlanğan eki cisim eken. O, Yer yüzünden qararnen altı buçuq milliard kilometr uzaqlığındadır. Novıy Gorizonti zondı on eki yıl evelsi uçurılğan edi, eki biñ on beş senesi. Ögüne qoyulğan esas maqsadına irişken edi. Pluton seriyasıne barıp çıqtı ve ilk resimlerini çekti. Bundan soñ alimler zondnı Poes Kuipera terenligine yönetti. Ürmetli seyirciler, bu aftağa olıp keçken vaqalar aqqında sizlerge tarif ettik. Daa da çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizni qorç alıñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence!